RVA a zohtu a ngaitu nulepa u le nau hna nan dam cio hna maw? Nihin kan theih hngami cu saya Norbert Caling nih a lehmi kutdong hrolh timi kong kan theihnak caan si rih lai. Kutdong hrolh kan ti cangka in mikip nih kan hngalhmi a si. Sui kutdong hrolh ngun kutdong hrolh steel kutdong hrolh tiin a phunphun a um. Aa tlak ning in a man zong a fak. Mi kip nih uar a si i hman cio a si. Asinain zeicahdah kutdong hrolh kan i hrolh ti a theimi kan tlawm tiah ka zumh. Cucaah sunsak awk tlak a simi kutdong kong kha chim ka duh. Na zapei pahnih kha komh tuah hmanh. Cu hnu ah na laibawi pahnih kha fonh law tangah kunter. Cutikah a dang na kutdong pariat cu aa khawmh dih lai. Cuticun na siapi pahnih kha ṭhen tuah, a ngah lai. Na kutdong pahnih, na hniate pahnih zong kha na ṭhen khawh ve ko lai. Asinain na hawlceu pahnih kha na ṭhen hnik tikah a ngah lo kha na hmuh lai. Aa ṭhen khawh hmanh ah tlawmpal te lawng a si lai. Zeicah kan ti ahcun hawlceu i thihri cu thinlung he direct pehtlaihnak a ngei tiah siilei thiamsang hna nih an ti caah a si. Cucaah hawlceu pahnih ṭhen khawh a si lo bantukin man zong a ngeihnak kha a langhtermi a si. Cu sunsak awk tlak a sinak kha kutdong hrolh hrolhnak in an langhter cio. Asinain sullam a thei lomi zong kan um lai caah atu bantukin ka ṭialnak a si. Kannih Catholic Khrihfa hna nih lehthah ṭhitumnak sacrament kan tuah tikah nupi ṭhi tlangval pa le monu hna cu tlangbawi hmaiah biahalnak le bialehnak an tuah i Pakhat le pakhat an kut thuanh in biakamnak an tuah. An biakamnak cu, “Keimah nih nangmah kha na dam ah siseh, na zawt ah siseh, na chambaunak vialte kha kan ngaihthiam lai i phungning nupi si ding kan lak,” tiah Pa nih a chim bantukin nu zong nih cu bang cun Pathian cemchih in mizapi hmaiah Tlangbawi kha tate ah chiah in biakamnak an tuah. Phundang in kan chim ahcun Catholic bupi ah upat le duhnung tuk a simi sacrament pasarih a um i tlangbawi nih a pek khawhmi cu pali, bishop nih a pek khawhmi cu paruk a si. A tangmi pakhat cu minung a simi, pa a si te dingmi le nu a si te dingmi lawng nih pek khawh a si. Lehthah ṭhitumnak hi tlangbawi bishop hna nih an pekmi a si lo. Pa a si te dingmi le nu a si te dingmi lawng nih an pekmi a si. Cucu tlangbawi nih a fehter i thluachuah a pekmi a si. Cu a si caah zapei pahnih cu thirpe bantukin aa kommi a si. Cucaah ṭhen khawh a si ti lo. Cucu ṭhitumnak i a biapi bikmi a si caah man ngeihter le i cinken dingmi a si. Cu hnuah kutdong hrolh hna kha tlangbawi nih thluachuah a pek lai. Thluachuah pekmi kutdong hrolh kha tlangvalpa le nungak hna i kehlei hawl ceu ah an i hrolhter i an chimmi cu, Kan duhdawtnak hmelchunhnak caah hi kutdong hrolh cu Pa, Fapa le Thiang Thlarau a min in cohlang tuah tiah a chim pah in an i hrolhpiak veve. A cunglei i ka langhtermi thil sining ruangah hawlceu i hrolhmi kutdong hrolh cu phoih ding a si ti lo i zuar ding le mi hlanh ding zong a si fawn lo. Zeicahtiah Thumkomh Pathian min in biakamnak tuah a si cang caah zungzal i chiah ding a si. Holceu a man cu thinlung he aa pehmi a si caah mansung ngaimi a si. Cubangin nunnak thluachuah van lu pakhat kha lunglawmhnak he lakmi a si caah upat awk a si. Lehtha ṭhitumnak he pehtlaiin Pathian timhtuahnak a ṭhatning kha Baibal chungah hmuh khawh a si. Hramthawknak ah Pathian nih a fonhmi hna kha mi nih ṭhen hna hlah seh a ti bantukin Biakam Thar zongah Jesuh nih ṭhawnnak huham a langhtermi cu Kana nupi ṭhitpuai ah ti kha misur zu ah a canternak in innchungkhar sernak kha tha a rak pek. Cucaah ṭha tein khua ruah hnuah nunnak derh hi a ṭha bik. Ningkel loin a ummi nunnak si loin a fek i a hmunmi theihthiamnak le ngaihthiamnak ngei in thih hlan lo a ṭhami innchungkhar nan ser cio khawh nakhnga Hika i RVA rianṭuantu hna nih saduhthah buin ka bia ka donghter. RVA a ngaitu a zohtu nan dihlak nan cungah Pathian nih thluachuah in pe ko hna seh, tampi kan i lawm.